Agay şu mergen bara yaman yat boldy da gyz. Agay şu entegem şu horlugy mı gyz? Ya semiresi mi?

Azat jaň gymmatly.
Apparat abonenta wykluşi li bini uzun lisi didi. Abonentiň telefony öçürilen lidi ýa-da ol hyzmat etişäginden daşdadyr. Kuk kuk kuk kuk. Alýo agaýy gyw. Ýo ýaňky iň diýen iň at towuk keteňe arazlyk diýen bir at etdir-ä.

Gelme daga tavuk kete köp fayda var sağ ol. Yo tavuk kete. Kaka it durup bir men sen tavuk ketekden edip ýörsün gelniňe aýt sen bergini getirsin şol bergini. Yo aytan indi kete ayta daga tavuk kete daýma bera daýma. Yo özün gurleşip dur sen gelniňe ber bolmasa bana gelniň aýtsyn nagyt aga sen bir bergiň bar diý şu geçen ýyl galyp giden bergisi bala beýtmäň da bala menem atçot etmelä getirmelä geçirmelä ýüklem gelip dura.

Dad nebet ber swarka bilen bolgarkany. Yo pulny getir. Yo pulny berlenden soň swarka bilen bolgarka bolmandan soň. Agy diýe swarka bilen bolgarka ýok diýer. Indi ne aýlyk bolýa agydan? Agy gyýw towuk ketekde gelniňe bersin. Gelniň bana şu pumbaň pulny getirsin bana. Maçot ýapmaly men agadan ýüklem gelýär. Bolanok ýoksa bolanok diýip aýtdym adam ýa. Ýo, eşitýäňmi, eý, inim, bolýa sen towuk kesek dek. Ýo, towuk kesek bilen olar suw arkaň sen ogrulalandan soň, bärdedi habarlaşarys-da, hop. Ha! Al, balam, bir gaýrat et, balam, bolýa, balam, bolýa.
Emin agzagzamyň futbol komandaram şulardan ybarat.
Ine oýun başlady. Oýun başlanyň ilkinji minutdan pökgini Balçoý alyp gitdi. Berekella pökgini Balçoý alyp barýar. Berekella berekella. A pökgini Balçoýdan çal çaldy. Çalçy çalyň güýjüne bolsa indi bolsa ylgap barýar. Derwezewana tarap barýar. Derwezewa yzyna Balçoga ýylgaýar ýetip bilmeýär. Emma Çarçy Çaryň güýjüne diň yrgap barýar. Berekella, berekella. Garaşylmadyk ýagdaýda bir ýerden Alymyrat çykýar. Alymyrat! Alymyrat bolsa indi pökgini erjeglik bilen alyp barýar. Alymyrat bolsa gapdaldan düýe Çarçy yzdan ylgap ýetip bilenok. Ýetip bilmeýäni üçin oňa öz gahary geldi. Ýöne näme etsekde hiç hili ýagdaýda pökgi Alymyratda barýar. Ýene-de Alymyratda barýar pökgi. Gyzyl kartoçka. Daşkyna garamazdan Ali Halis kaka gygyrýar. Halis kaka gyzyl kartoçkany bermeli haýsy edýär. Ýöne ony diňlenmäne bärde ýene-de Alimyrat pökgüni alyp barýar. Alimyrat pökgüni ýerjeňlik bilen depýär. Söndürilensoň derwezewanyň ýanynda duran trenere degip pökgi

Aýyrma. Etmese hem özüm gelýän ahir. Seret indi. Nälelik bolýar diýsene. Öňki döwürde ýaşullar bolýar. Ýaşullarda iki sany kaloş bolýardy. Iki sany kaloşyň biri original, biri pol original. Seret, biriniň ä materialy bar, ýukajykdan gatap duran bolýar, sowuk ola. A biriniňki daşy bar, galyňrak lakaron ýylpyldaýardan, içi hem galyňrak bolýardy anym. Ola toýa geýilýän bolýar. Bulam bar, eýle-beýle geýilýän bolýar-da. Gatlamlaý bilýäňmi? Hasan ýaly ýaşulylar bolýardy indi. Öňki döwürde şeýle palçykdan jaýlar bardy, kerpiçden-de, kerpiçden galdyrylýan jaýlar bardy-da. Şu jaýlara ine pylany pylana bir-birine soralmana gelýärdi-de, şon ýaly soralmana gelende ýaşulylar gaty kaloşam boldular-a, gaty kaloşam boldular-a, gelýär-dä diýip, egilen bolup çykýar-a, gapyny kakýar-a, bilýän tyk-tyk-tyk içinden akjyja gaçýandyr, ylgap pejiň başynda duran bar-a, ondan çykýar bolýan bar-a. Saglykmy?
Sag urgunçylykmy? Hany, kakaň barmy öýde? Lat diýer. Kakam bar diýer. Hawa, hawa, bar diýip, ojaga sagada yllygam öýüne girýär. Kaka, kaka, Aman aga geldi, Aman aga geldi, lat diýär weli. Olam ýatan ýerinde, pijiň gapdalynda çaý içip ýatan adam-da, öýdi. Aý, gelibersin, geldi Aman aga diýär. E, geliber diýär, geldi ýa, lat diýär. Gatyja kaloşygy bar hany. Kaloşygyny nädip çykarýar diýsene. Şul ýaly iki sanak bar, uzyny çykarýar, ökjüjiginden tutýar, ökjüjiginden tutýar daýyma, eljagazdan goýýarlar. Saglykmy, sagurgunçylykmy, saňa bagşylyk bersin diýip. Alyp gelýärmi?
Hany diýip, öýüň içine salýar, kaloş gidýänçä ýylaman-la, gaty kaloşdar. Prostoý kaloş, original kaloşlary daşardan çykardy bolýar, original kaloşlarda-da bile öňler bar. O gelinlerem geýýändirler, uçjagazyndan şujagaz şerine bar, şeýle iki sanjak düwmejik. Dakýalar bilýäňmi? Ýöränler şyňňyr şyňňyr şyňňyr şyňňyr bir owadan sesi bolýar. Ýa girýärler ýaňky iki ýaşuly girýär zat edýär barýarlar pejiň gapdalyna amanawa gapdalyna kalož goýýar. Aty dur diýýärler. Aw aty dur ikisi bara gep gürrüň edip başlaýarlar köne külerden gadymky döwürlerden bara agtarýarlar da şeý diýýärler. How-u Aman aga, nähili sagyrgunçylykmy, sag-aman ýetmörsiň? Hä, pejiň başynda sen-ä herlep ýatyrsyň-a, hany çaýjagaz goý ol çaý, o köne pejiň üstünde-de bar has-halja kitirler bolýandyr bilýäň, oňa eýle-beýle agdarylyp zadek syrçasy gopan, şygyk edip gaýnap çykyp duran laýbal goýýa, onda çaýjagaz gara çaýja, hany häzir çaýjagaz ikisi gep-gürrüň edip barýar, Atjadurdy aga ýadyňa düşýär, hä, ýüregim ysdy, öýde kempirem ýok diýýär.

Gapdalynda ýa ýumşak uraýa-da, gara pesiň gapdalynda-la ýumşak uraýa weli. Äý, Atadurdy aga, ýadyňa düşýärmi, o günki döwürde ýaş wagtymyz o pagta gowaça meýdançasyna gidip pagta ýygardyk. Pah! diýýärdi. O gyz gelende pyrsýap teleşkäň üstünde pagta çekerdik. O Eý Annanabat bat Annanabat näme iş et şu mata gül gyza geçip gidýär ekeni. Gyzyň gurrun gidýär bilýä garram boldy. Garr oýnasa gaý turar diýär. Gyzyň gurrun gidýär da gyzyň gurrun gidip la şeý diýär. E Annanabat näme iş et bam soň agtyklar çagara suw bolar diýär gapdalynda akym ýaplanyp ýatanda diýýär şeý diýär.

Garry ýaşuly ikisi bara Sibirýada gidýär, o bilýäňmi? Şol ýaşa gürrüňler etjek nesip bolsa mundan soňam yzlar köp bolar. Allajan gülşmekden degişmeşek aýyrmasyn hemme jany janyňyz sag bolsun gülşmekden degişmekden aýyrmasyn. Sag boluň. Eee dos, suwlama onlaryn şewrala. Söýgüliňi dabutladyňmy? Ýöne işdäp ýörsüň-dä sen özüň.
Haý dostjan, onýorus fewralda gutlamana söýgülim-ä ýok welin, sekizinji martda gutlamana. Ejem jan abat, ejelerimiziň jany sag bolsun, ömri bolsun, ýaşasyn käbelerimiz.